hei lei min hlir hlir a lei hi han en ta ula khutah khuan a thlangah khuan kawng a awm a min thei tur em em pawh khan ni lo nih chu sawi lai a a piah chiah ram ang deuh sawn a awm a a lei hnip khawp mai a mizoram lei lung hi a i lung a awm miah lo va a min ruah a sur hnem chuan in min thei loh lai tak tak pawh hi a awm lo ni hei min rapthlak khawp mai heng lai te pawh i hei a khi deuh a mahse-- Sirpuli in an khuh a heti hian engtik lai pawh min thei reng a ni ei electric ban hi him tawk a a thlang lamah kan en liang min lian pui pui a tam mai a kan en dawn a ni tin tum kan content ah chuan in vawkpul vawkpul leh leimin deuh hlir a ni kan rawn dilang dawn. ti hian ka phun a sal tawk a uifawm hi ka ke a rawn vak lo tian hei ral tlan in tian a awm thla thla duah a tichuanin tian hei ral tlan in tian a awm thla duah a tichuanin lei min na lai kan en ang a lei min dan hi kan en dawn a ni. Naupang ho te nen ti hian hei ten hei min thla duai mai ni min thla nasa viau mai min thla nasa khawp mai a hei heng lai hi an awmna lai pawh hi min thla deuh ni hi hei Helai ral tlan te pawh hei an chhuak vek a ruak a ruak thap mai ka hrelo khaw nge an awm ni he lampang pawh a ruak thak ruak thak thak a insawn chhuak vek a ni tunah hian hei lei min na lai takah tiang kan awm ta hei kawngpui hi a rawn ei nasa khawp mai a hei khu tu khu khu. Saw lai saw nichin a hma lawka kan lakna kha ania saw laia min saw ral tlan in awmna kan tihna kha ania hei chuan tunah tak hian hei kawngpui hi hei a khichat reu ruau a ni hei thu maw tlai pawhin min leh mai thei ania jcb in tunah sawn a lai mek a saw a hnungah sawn pwd hnathawk te pawh an awm kim khawp mai. Hei tihian hetah hian kan awmna pawh hi hlauh awm pha a ni hu lei min khu han en ila khu te khu khu min nasa khawp mai rapthlak lutuk sawt lama saw saw pwd hnathawk te pawh an kim khawp mai jcb in tian a thian fai mek a ni aw saw lung lian pui mai a khai dawn a khai dawn tunah hian khua tha ve leh deuh chiah a a lei hi a min duh khawp mai hei kan awmna hi ti hianin hlauhawm hmel vak lo mai theia phone ah chuan mahse a hlauhawm khawp mai. a takah chuanin helai lam te pawh hei hei a khichat reu reu a ni hei a lei hi helai te pawh hei min thei tur la awm nual mai chuanin Vawiinah tih tur an la ngah khawp mai a, kawng hi a tlang zung zung a ngai bawk si a ni. Helai hmun bik chu kan duh tawk nga, hmun dangah kan lo lang leh ang. Helai hmun pawh hi min nasa khawp mai hei. Kan kal leh lawk ang emaw. ka lo kal leh lawk kan kal leh lawk ang a an phei zel a khi lai khi khi ni chin a kan kalna jcb na laihna kha a nia khi he rian hei min nasa khawp mai den khawp mai tunlai chu ruah sur nasa bawk sia. Chuan vawk pul lampang kan en leh dawn ang a, hei hi hei a dam lo tan tawh a nih hi, Diurok pier a nia, hnute pawh a nei tha khawp mai hu, ui awm dawn lutuk, a la dam a tih hian hei beiseina nen kan la that lo a ni, ahem ahem, tunah hian vawk phum turin kan kal tan leh mek a.

a chhuak nghal mai lo sin le ah. Hei hi vawk kan talh tum chu nia kan talh tum tih kan phum tur hrisel tawh lo lutuk a mit pawh khu enula khu engtin emaw awm vek tawh a. Amah pawh hi duk vek tawh a hei a taksa hi lang chiang chiah lo mai thei a hei chuan a mitte hi hei sen rum mai ni

Tlai velah hian ngah lama. Hei lung no vel te chu la ei duang a, kei chu ui awm ka ti khawp mai. Leh han bun tawp rawh. Erawh.

tunah hian vawk kan thlung dawn a a pul tih leng a a hri kai tawh hi chu damngaihna awm lo vang hian kan hman lai hianin.

Tun tum chu an phum ri hleng a heng. Aw tikhuan an phum zo chu ni deuh thuak tawh a. An chau tawh khawp mai hei. Ai ha kan hah zia chu kan sei lo mai dawn nge ka sawi dawn ni. Vawk a natna kai tawh kha han talh mai kan tum a kan vawk sual deuh tlat a. Rei ngial kan beih hnu pawn a thil hlei thei lo va. A lu sawp vek a lu sawp vek tawh chung pawn damrei lutuk a ngaihna a awm lo kan nghak rei tawl tuk kan va sawp vek tawh bawk si a lu kha a thi thei bawk si lova tih ngaihna a awm lo a ni kan bei rei khawp mai la video te kha in lo en avangin kan lawm a in lo subscribe theuh dawn a nia